Una do my people, I greet una for anywhere in the world where they take watch this my video. My name na Omobalanle Adedeji, I be your pidgin teacher for this data analytics matter. For other video where they for my channel, don talk about all this matter where they for inside this home matter. I don talk about clip, funds and every other thing and we don run come inside dis insert matter. For inside dis insert matter, we don even talk about table and illustration. The one wey we wan talk today na im dem dey call chart. If you never watch any of those videos, run quickly go inside my channel right now, go watch all those videos. And if you never subscribe put for dis channel, na the correct time be dis. Make you sharpaly subscribe so dat you go dey see all the videos wey I go dey sama you for inside dis data analytics matter. Now to start dis chat matter, I go start with the first one wey be sey de call recommended chat. Dis recommended recommended chat na im e dey talk about sey Excel don reason dis your data, don reason am sey you suppose need dis kind thing. I don click am now. E don dey give us some suggestion. Excel don reason all dis matter sey you suppose need all dis thing wey dey for inside here. I go click anyone. Anyone wey you click at all, click am like dis. Press okay and den e don show for here. See am now. As e don show now, e get some things wey come for im side. Dis plus one e get some things wey dey show if you see am now e get some other thing wey dey show if you click am out somethings go happen if you click am out somethings go dey happen if you click am back see am now e don come back I go click am out as I no too need dem this one na him dem dey call axis title if you click am now e go give you axis title I no need am this one na him dem dey call chart title the title of this chart na him that one mean na See am now, e dey there before but as I take am out now, e no dey again but I go put am back as e go make sense wey make your title, make your chat get title. Dis one na im dem dey call data label, na im be sey de data wey form dis one now, na im be dis one now. And den dis one na de grid line, all dis line line line wey you dey see now, if I click am out now, e no go dey again. If I click on legend, somethings go show. As I no want make e show I don comot dem so if I come come this side now e dey show you all the different thing wey be say you fit do na the same thing dey for up for here you fit click anyone wey you want now as I don do this one show you now I go come reduce am come put am for one side go back for inside im search I go come start with all dis one wey dey for here so for dis one now if I click on dis one now na im dem dey call column or bar chart if I open am now all dis one don show as dem show now as I dey click dis one e dey change am for inside de chart and I no want make we change am for inside dis chart I go come do a new chart put I will select this data again I come come here come click any of this data wey dey here as I click am now e don show for here again I go come drag am come one side so that as I dey edit am you go dey see as the matter dey go So I go come sharpaly come here come remove all dis things so dat we go see di data well well I no wan legend so now di thing dey show now if I come come here now come dey do any other thing for inside dis thing now e go come dey change see am now e dey change e dey change e dey change so now na im be sey sey anything wey I do now e go dey affect only this one so now all this thing dem get their own title if you see am now this one na im dem dey call stack column all of them get their own name under this one um na im dem dey call 2D column under 2D column we get all this one 3D column this one dey and den two D bar all dis one dey, three D bar all dis one dey also dey for di mata. Now we kon comot for dis one wey den dey call bar chart and everytin I kon call di next one, di next one naim den dey call line area or line or area chart now, if I click am now My data don dey change again, see am now e don dey change for dat side again Anyone wey I carry dis my mouse go now, e go dey change, e go dey change poof for me I fit change am go anyone Now all dis thing wey I dey show you now, e mean many many things for all of us As dis one dey wey I click am now, e fit no make sense for your own data, e no matter and e fit make sense for an for your own company wey be sey if you put am now your oga go see you sey na dis girl dis boy e sabi work well well now if you never sabi which one dey work for your data come come here come dey try am try as many as possible see if you insert as many chat um e no dey pay eze for neck, e no dey pay am. As you dey try am, you go dey see di one wey dey wey dey make sense for your data as you neva know am. But if you no wan do dat kain long tin, no worry I dey for you, I go still sama you anoda data wey go anoda video wey go show you how all dis tin dey mata for each data. Now the next one na im dem dey call pie chart. If you see am now, because our data many, see as now all these plenty colour don show for am. All of dem, see am now, many many things dey. If you no wan do this one now, if you no wan do this one, e get another method wey we go take do am. Watch the next video wey I go show on top this chart matter. So I don show you pie chart now. The next one wey dey the next one wey dey for this one na him dem dey call hierarchy chart. For this hierarchy chart, e sef get plenty option see am now e don show you some things now and then this one na him dem dey call sum box. This one be like pie chart but e no be pie chart. Di next one na im dem dey call statistic chart For dis one now, e get histogram and then e come get histogram wey come get line put for top E no matter, na you know wetin you ma dey find for inside your data and then wey you wan show make people see say na dis thing o dey for inside my data Di next one wey dey for here na im dem dey call stater data Some people dey also call am bubble data e no matter any name wey you call am na im good see am now as I dey carry am top now e dey show you different different things wey this thing fit analyse put for you now now if you see am now as I carry am come this one now nothing dey show na im be sey um this data wey I get bubble data um bubble chat no good for am at all see am now e no show anything nothing dey show for inside dis one na im be sey bubble chat oh e no good for dis data wey me I get I go come call the next one dis one now e get many thing under am dis one the first one wey dey under am na im dem dey call waterfall see am now e be like sey water dey fall through through dis one na im dem dey call funnel um e be like di one wey Yoruba pipu dey call aro, as you see am now e dey e dey show you how di hierarchy of your data dey show and den dis dis oda ones na many of dem dey e dey mean many tins. See as I talk before, some of dis chart fit make sense die for your own data and e fit no make sense at all for your data, e no mata, try everytin as you dey try am you go dey see sey dis one naim good for my data, dis one e no good for my own data. I don talk this one finish be that one. So the next one wey I wan show show you na im dem dey call maps. This one now na im dem dey call map. If I click on the map now you go see wetin go come out now. Make I highlight my data again. If I click am now e don show you sey dis one na di data o, dis data wey dey for dis one na na Nigeria data, e don show you di um map of Nigeria, con show you where all di data dey for inside di country. So now, you see am now, e don show you, na im den dey call map. But mek I tell you sometin, if your if your data no get dis one wey den dey call um region, country, all dis one now, e no go fit work for you oh, e no go fit work for you at all so now na im be dis one now, you don see am now as dis one map as e take show for inside dis one na dis one last one na im dem dey call pivot data if you never watch the video wey I take explain dis one um na im be sey you need go inside my video sharpaly go inside my channel now go watch all those videos so dat you go understand how dem dey take use pivot chart Now I go come comot for here now make I reduce dis one again So as we don finish for inside dis chat now, come come dis next one wey dem dey call spark line Now for dis spark line now, e dey do something wey dey similar to dis chat wey we just do but for small um for small scale na im dey do am. See am now If I click dis one now con come here con click dis one e don dey ask me sey wetin i wan analyse, he no know wetin i wan do so now i go con tell am sey na dis one now o na im you go con analyse put for me now as i select am now, click ok, see am, e don sama something for here see am now, e don show you dat thing wey be, wey dey look like sey na line chart but no be line chart but na the summary of the data wey dey for dis line na im be dis one now so now to come do for the remaining one wey dey for inside here you remember our auto fill I go come click here carry am come here see am now e don fill everything wey dey for here now if you look am dem no be the same thing e fit be say dem look alike oo but dem no look alike if you see am now dem dey different dem no be the same thing now i don analyse am put for you now if you no if you no know wetin i do for this auto fill i don do one video sama you wetin auto fill mean go inside my channel go watch am if you never watch am na this one now dem dey call column one na the same method wey i take do this one na him i go i go do am now i go come here now come click this one now come click on the column e don dey ask me the same question say where wetin i wan do I go come come here come select am as I do am now e don show di one wey dey look like bash chat no be bash chat oh na im dem dey call spark line dis one na im dem dey call spark line I go come auto fill again like I do for di other one na di same method na im we go take do for di third one wey dey for inside um di spark lines dis one na di same tin I go do for am, e don dey ask me again wetin I wan do I go kon come here kon do dis tin tell am sey na dis one wey I wan do o as I click ok now e don analyse am put for inside here now I go auto fill again naim be sey if you see am now e don sama you all dis thing sey you dey see am now for now for here now e don finish for inside sparkline the next one wey i wan do na im dem dey call filters for inside the filter we get um slicer and we get timeline i go come slice i go come start with the one wey dem dey call slicer now this slicer e dey useful gan as in if you see wetin slicer fit do e go dey sweet you for inside belle ma make i quickly shama um sap sharpaly show you slicer so as i come here now i don highlight all my data now to do dis my slicer and timeline now to do am now I go gats do wetin we dey call pivot chart now. So I don explain dis one give you, as I no do dis one, na di same tin o, if you click dis one now, na di same tin e go give you, if you click dis one now, na di same tin. Di only difference wey dey for dis one na ein be sey if you click di arrow wey dey here now, See am now dis one dey ask you table range dey tell ask you external source plenty plenty things like dat but for inside dis one wey dey for inside chart now e dey dis one now if you click on the arrow down e dey ask you sey you wan put only pivot chart abi you wan put pivot chart and pivot table for dis one now i wan click pivot chart and pivot table now for the other one wey i do for other video we do am for new worksheet for dis dis one now i wan do am for inside existing worksheet i go come come here now come click one place wey nothing dey now i don click am now you don see am now so you go come put the thing wey i wan do for inside there the other one e open new sheet put am for dis one now na for here i go put am now i don click ok now e don carry di sharks thing come and e don carry di table come now but as I never take anything nothing dey show for inside here now I go come come here now come click product name as I click product name see am now e don sama am put for here for table side now I fit come come here now come dey say okay oh wetin we sell well well whether na quantity sold oh whether na discount give oh country oh region oh e no matter ma come click the region now as I click the region now e don carry am come show you say this one now north central this one na everything wey everything now now I go come commot this one now come put am for for value as I put am for value now see am now all the value don show up for here now na im be sey all this akara ah for the different region oh na two two two two dem sell for inside the region na im e don show you so now as e dey do am now see am now e don dey do the table give you e don give you di table now we don get table we don get all dis shirt any one wey you fit do you fit even sey you no wan do region again oh sey na product price you wan do see am now e don put product price give you now as I do di product price see now di shirt don change na so we dey do dis one now, now remember sey na slicer and um time line we wan put now I go come come here come click slicer as I click slicer now e don ask me say okay don dis slicer wey you wan do o na wetin you wan take do am na region and na all dis one e don click am e don highlight all dis one give you now now you fit come say na weda na date you o you wan do o na product name o e no mata any one wey we you wan do na im you go come do now for here now So for dis one now me I go come click on di discount wey we give as I do am now see e don show all di discount you fit change am if you want sey you you no come want dis one again oh na another thing you want oh e no matter if I click on sey six now see am now I tell you sey um slicer go sweet you for belle, see am now e don focus on di di pipu wey dem give six percent give now e don show am sey dis pipu o na pipu wey buy ankara short, pipu wey buy purse um na im dem give six percent put, see am now e don show am give you. How many pipu we give thirteen percent give, na only pipu wey buy denim pant we give thirteen percent discount give, e don show you now see am now if you wan come cancel all the one wey you don do, you go con come here dis one wey dis red thing dey now, you go con click on the red thing now e don carry all your data put for here for you now now if you wan con put um timeline so you fit come here now con click on timeline sey na you wan put timeline for here now so if you click on dis one now, see am now as I click am now, only product date na im get time for here so na only am we fit click now as I click am now see am now e don sama me with um time line see am now for dis one now e dey show months if I click am I fit click on year if I as I click on year now see am e don carry am show you sey dis data oh e start from twenty twenty five come end for twenty thirty if you click any of de year e don show you for dis year oh na dis thing wey dem sell you see am now na all dis thing wey dem sell for dis year be dis one if you carry am go month again dis January una no sell anything for January twenty twenty seven you fit come come any other month oh see am the month plenty for year e reach December you know sey all the month wey we dey and then as you dey carry am go you dey carry am go new year see am now you don carry am go another year all dis one now data no dey there the one wey data dey now e don show you sey they sell something for dat year now na so we dey take use time line and um slicer Na for here we go end dis video, if you get any matter wey you wan make we show for inside our video put am for me for inside comment section and den I go sama you with the video. If you never subscribe put for dis